Helo na! A croeso i'r sesiwn yoga yma gyda fi, Eva. Heddi, ni jyst yn mynd i wneud bach o ymlacio i ddechrau, felly bach o anadlu, a felly, felly dysgu cwbl o stuff ni'n gallu iwsio um, yn bywyd dydd i dydd i helpu ni ymlacio. Yym, a wedyn ewn ni mlaen i neud bach o symud, yym, bach o balansio, ma' balansio'n gallu helpu ni yy cadw ffocws a bach o hwyl. Na gyd sy angen arnon ni heddi yw mat, os byddwn da chi mat pidiwch poeni ma' carpet yn iawn, jyst newch yn siŵr bod da chi bach o le. A dyma ni'n dechre, so newn ni ddechre heddi yn gorwedd lawr, jyst i helpu ni ymlacio. a ddod i'r lle iawn. Felly, dewch chi orwedd, um, cadwch coesau chi lan os chi'n moyn, felly ydych chi wedi dod â nhw lawr, a mlacio nhw lan i chi. A fi eisiau chi dod eich dwylo ar y bol. Roliwch y pen o un ochr i'r llall. Teimlo cyhyrau'r ysgwyddau a gwddwg yn ymlacio, meddalu. Ac eisiau chi cau a'ch llygad chi, ceiwch y llygad yn dawel. A fi eisiau chi just teimlo pwysau'r corff yn trymhau. A teimlwch pwysau'r corff yn gwasgu mewn i'r mat. plant. Teimlwch y cefn, y breichiau, y traed. Teimlwch pwysau'r coesau yn mynd mewn i'r traed. A jyst dychmygwch bod eich corff yn meddalu i fewn i'r llawr. Pan y'ch chi'n barod, byddech chi yn nadlu, cymryd un anadl mawr i fewn trwy'r trwyn ac allan trwy'r trwyn. Unwaith eto, un anadl mawr i fewn trwy'r trwyn ac allan trwy'r trwyn. A be fi eisiau chi wneud yw'r tro nesaf chi'n anadlu mewn, fi eisiau chi wneud yn siŵr bod fi eisiau chi wneud yn siŵr bod y bol yn dechrau codi tra bod chi'n anadlu i fewn. So cymerwch un anadl mawr i fewn, teimlwch y bol yn codi. A wedyn teimloch y bol yn mynd nôl i lawr wrth i chi anadlu allan. A fi jyst isio chi orwedd fan hyn, jyst am tymed bach hirach, yn anadlu i mewn ac anadlu allan a teimlo'r bol yn codi a wedyn dod nôl i lawr, yn cwmpo. Codi a cwmpo. Cadwch mlaen anadlu, cadwch mlaen teimlo'r corff yn trymhau. A mae hwn yn rhywbeth i chi wneud unrhyw amser o'r diwrnod, ni jyst yn gallu dechrau anadlu i fewn trwy'r trwyn ac allan trwy'r trwyn. Ac mae hwn yn helpu ni ymlacio. A wedyn, pan y'ch chi'n barod, fi isio chi jyst dod â'r coesau, a ni jyst yn mynd i fynd â nhw lawr i'r ochr chwith. Wedyn nôl lan a lawr i'r ochr dde. Nôl lan lawr i'r ochr chwith. A nôl lan â nhw. A wedyn dewch â'r coesau fewn, a rhowch cwtsh mawr i'ch hunan. Cadwch y llyged ar gau. Dal yn ein byd bach ni ein hun. A cwtsh fawr i chi'n a diolch am ddod i'r wers heddi. Da iawn i chi. A wedyn pan fy ni'n barod, cadwch y llygad ar gau os chi'n gallu, da bach o hwyl i roi o lan i'r top. A wedyn yn lle iste ni'n mynd i ddod a'r buchar reit drosto a ddod ar bob bedwar. Neis, fel cas. So cadwch y dwylo o dan yr sgwydden a'r um, pengliniau o dan y hips. Felly, cyn i ni ddechrau, ni jyst yn mynd i twymo lan yr asgwrn cefn, nes bod yn asgwrn pwysig iawn. Bwysig bod ni'n twymo fe lan. Felly, cas hapus, ni'n mynd i edrych i fyny. Torri'r gein i fyny a sgwydda nôl. Top y traed yn gwasgu i fewn i'r mat. Wrth i chi anadlu allan, dechreuwch pwsio'r mat i ffwrdd o chi. Torri'r gein tuag at y frest. Ac wrth i chi anadlu i mewn, cath bach hapus. Anadlu allan, cath blin. A wedyn wrth i ni ddod nadlu dod nôl gyda'r cefn yn syth. Mae eisiau chi wneud yn siŵr wedyn bod y dwylo'n neis ac yn gryf ac yn gwthio i ffwrdd o'r mat. A wedyn pan fy ni'n barod, ni'n mynd i tycio'r traed o dan ni, a wedyn saethu p'un nôl holl ffordd lan i'r top, a ni'n dod i'r ci ar ei lawr, neu falle bod chi wedi clywed pobl yn gweud downward dog, Dyma ni'n delwydog. So ni angen y traed yr un lled a'r hips, a ni angen y dwylo yr un lled a'r ysgwyddau, iawn? A chi'n pwsio'r pwysau nôl fewn um, i y cefn y corff, mewn i'r traed, gwthio'r dwylo i ffwrdd o'r mat. Ymlac

lawr â fe, a wedyn yw ni edrych tuag at ein dwylo a cerdd ar y traed yr holl ffordd tuag at y dwylo. Neis. A wedyn yw ni ddod lan hanner ffordd jyst i edrych o flaen ni. A wedyn dod nôl lawr ac ymlacio fan hyn. Felly, i helpu ni ymlacio, ni'n mynd i um, just plygu'r pengliniau bach, dal ymlaen i bob ben elin, A jyst gadael top y corff ymlacio dros y coesau. Gadewch i'r pen fynd yn drwm. Cymrwch anadl mawr i fewn a wrth i chi anadlu allan teimlwch top y corff jyst yn ymlacio. Top y corff yn trwmhau. stretsio cefn y coesau chi'n gallu cysylltu'r coesau chi'n teimlo fel bod chi'n gallu a wedyn dod â'r dwylo tuag at y coesau edrych lan hanner ffordd a wedyn mi ddod yr holl ffordd i fyny dod â'r dwylo lan gyda ni edrych lan tuag at eich dwylo stretsio'r bysau stretsio'r brychau ac yn adel i allan ddod o'r dwylo o flaen i, falle bo' fy mhen i 'di mynd o'r ffordd nawr, chi dal methu clywed fi, a wi ni'n dod i sefyll. Neis. Felly nawr ni jyst yn mynd i ga'l yy bach o hwyl yn balansio, yym a wedyn awn ni nôl lawr i'r llawr i neud bach o anadlu cyn i ni orffen. Felly, Ni'n mynd i ddod â'r chwd y gos chwith, y gos dde sori, a ni'n mynd i ddod â fe jyst ar bwys yym naill ai pigwn ne' fan 'yn o'r cos ne' lan fan 'yn ar top tu fewn y cos. So lan i chi. Yym fi'n mynd i ddod â fe fan 'yn heddi, jyst i fan 'yn. So wedyn dewch ar go's i lle chi eisiau fe. Os chi'n ffindo fe'n anodd i balansio, chi'n gallu dala mlaen i rhywbeth, fel gwyrdd fy wal ar bwys chi, chi'n gallu symud. Neu, chi'n gallu edrych yn syth lawr o flaen chi ar y llawr. Dewch, dewisiwch sbot i edrych arno, a syllwch ar y sbot hyn. bo hwnna'n mynd i helpu ni ffocysu a wrth i ni ffocysu by ni'n gallu balansio'n well. A os chi'n gallu balansio dewch a dwylo'r holl ffordd i fyny. Neis. Cadw'r cefn yn syth, cadw mlaen yn adlu y syllu ar y pwynt a wedyn yn adlu allan dod y prych allan. Neis. Goes i lawr. A ni'n wneud yr un peth ar yr ochr arall. Felly, dewch â goes chwith lan a fe be chi eisiau. A cadw'r lluniau wyd ar agor fyna, iawn. Caru'r cefn yn syth. Cofio syllu ar y pwynt o flaen chi, a wedyn dod â'r breichiau'r holl ffordd i fyny. Agor y brest, Agor yr ysgwyddau a wedyn lawr a ni. Neis. Ac wedyn wrth i ni sefyll ar ben y mat, ni'n mynd i anadlu i fewn i ddod â ysgwyddau i fyny. Anadlu allan i ddod â nhw lawr ac ymlacio nhw. A teimlwch y corff yn ymlacio fan'na. A wedyn anadlu i fewn, ni'n mynd i ddod â'r gwrych yr holl ffordd lan. Ar ben y pen, a wedyn ni'n mynd i ddod a'r tra troi'r chwith yn nôl tu ôl i ni, a ni'n mynd i plygu'r goes dde, a bod y corff, blaen y co- top y corff yn edrych tuag at blaen y mat. Neis. Rwan pan ma' ni'n barod, ni'n mynd i sefyll yn nôl i'r blaen, a ni'n mynd i neud yr un peth ar yr ochr arall, so rhoi goes chwith, Goes dde yn ôl, a plyg i mewn i'r goes chwith. Neis. Blaen y corff yn edrych ar dop y mat. Ac wrth i ni anadlu allan, tro hyn ni'n mynd i ddod â'r dwyn yr holl ffordd lawr i'r llawr, gwthio'r goes chwith yn ôl a pwsio i fewn i'r ci ar ei lawr. Neis. A wedyn pan i ni'n barod ni'n mynd i gerdded tuag at y dwylo a wedyn dod i iste lawr ar y mat. Felly tro hyn, fi jyst eisiau i chi cael... O, na, ni'n mynd i ddod â'r trad tuag ato ni. fel hyn, fel bod chi'n fel dal llyfr mae'n edrych fel. A yn gyntaf ni jyst yn mynd i sythu'r cefn a wedyn dod ar frest dros y trad ac ymlacia'r pen i lawr. Yn nadlwch i mewn fan hyn ac yn nadlwch allan. Yn nadlu fewn, ni'n mynd i ddod nôl. A wen i'n ei ddod a'r coesau'n syth o'm blaen i, pwsio fel i'r traed, ac wrth i ni ddo anadlu allan i mi ddod a'r corff lawr i'r gwaelod. A unwaith eto fan hyn, ni naill ai'n gallu dod a'r coesau tuag ata ni, ne ni'n gallu jyst ymlacio nhw lawr yn fflat ar y llawr. A unwaith eto, ni'n mynd i ddod nôl i ymlacio fan hyn, ni'n mynd i ddod a'r dwylo ar y bol, Cau y llygad. A phan ych chi'n barod, fi eisiau chi cymryd anadl mawr i fewn trwy'r trwyn. Teimlwch y bol mewn codi ac anadlwch allan. A jyst newch yna gyda'ch anadl eich hun a'ch bol eich hun. Yn adlu i fewn ac yn adlwch allan. A ffeindiwch fan hyn be sy'n gweithio i chi. Pa anadl am pa hir neu pa fyr. A phan wy ni'n teimlo'n bryderus neu falle'n nerfus neu bod gen i stress, falle lot o waith neu ni'n gallu dod nôl at yr anadl ac anadlu i fewn trwy'r trwyn ac allan trwy'r trwyn a mae'r peth bach syml hyn yn gallu helpu ni ddod nôl tuag at realiti. Rwy'n cyn i ni orffen i jyst yn mynd i ddod a'r dwylo lawr wrth yr ochr ac yn lle um, anadlu i fewn trwy'r trwyn ac allan trwy'r trwyn, ni jyst yn mynd i adael yr anadl naturiol ddod nôl. So jyst gwrandewch i'ch anadl naturiol. Teimlwch y brest yn mynd fyny ac i lawr. Teimlwch pwysau ar y corff. Mae eisiau chi meddwl am ymlacio y cyhyrau rownd y gêm, ymlacio'r cyhyrau rownd y trwyn, ymlacio'r cyhyrau rownd y pen a'r gwallt a'r clustiau. a teimlwch y corff cyfan yn ymlacio. A wedyn pan i ni'n barod, ni'n mynd i ddod â'r pengliniau nôl tuag ato ni. Gwasgu'n dyn, rhoi cwtch mawr i'n hun to, a wedyn dod ar yr ochr dde mewn pel bach. Cwpwl o aneiddie bach fan hyn cyn i ni bwsio'n hunen lan. A gwelwch chi allu cadw'r llygad ar dau fe- gau fan hyn. Cadw nhw ar gau. A dod i iste. A wedyn cyn i ni agor yn llygad ni mynd i ddod a dwylo'r holl ffordd lan. Anadlu i mewn. Ac wedyn dod a'r dwylo lawr wrth ni anadlu allan.